האלט מיר אזוי אונז אונז לערנען אלעמאל ספירת צדיקים דאס איז אונזער שיעור ספירת צדיקים וועגן ווייסן רייט חסידישע מעשה'ס ליל שישי קאץ קרעבא געזאגט וואס איז א חסידישע איד וואס איז א חסיד חסיד פרעגט זיך שטענדיג איבער זיי לשון חסיד פרעגט זיך שטענדיג איבער איז נישט עכט א חסיד א פילאזאף דאס ער רופט ער עס ער רופט עס א חסיד ווייל ער האט געטראכט אז חסידות מיינט אז מען טוט נישט סתם נאך וואס יענע וואס די טאטע האט געזאגט אדער וואס די חדר לערנט מען אויס, חסידות איז געמאכט טראכט וואס מען טוט, די אמת איז אז עס איז נאר די איטס אנלי די פירסט סטעפ, דען ווי עפטער דען ס'איז נישט אינגאנצן ריכטיג, ס'איז נאר חסידות אויב מען באטראכט פון חסידות היסטאריקלי, ס'איז נאר חסידות אין די סענס פון. לאפיקע עפעס נאר נישט לויז לויז עס וואס די מצוות עסן איז דאך נישט גענוג דארף איך זאגן אויך וואס וואס איז יא די פשט אדער וואס איז יא די מינינג אזוי ווייטער אבער כפונקט אזוי האט ער געטראכט און זייער אפסעט איך וויל גיין אביסל סטאק אויף די אויף די חלק יא איך קען די מעשה נאך דעם רבי דער רבי נחמן אלכסנדר האט געהערט דאס האט אים געווען געזאגט ער האט נישט געוואוסט וואס דער רבי וויל און ער איז אהיימגעקומען און געגאנגען וואשן נטילת ידיים און געכאפט וועיט וואס טוה איך דא? נעמט א קאפ מיט גלעזט וואסער און זענקט געשטאנען פארטראכט פאר צוויי שעה ביז ער האט געכאפט וואס ער טוט ביי נטילת ידיים און האט געטוהן, זעט אויס ער האט געטראפן עפעס אויף שאטן דערפון, איך ווייס נישט. עניוועי סאו וואס טוען אונז? אונז זענען מסביר חסידישע מעשות. דאס וואס אונז טוען. שמה, נו. יא, דאס איז נאר א עקסקיוז. אונז טוען דאס, אונז פרעגן זיך איבער. פרעגן זיך שטענדיג איבער און פרעגן זיך איבער די גרויסע די שלילה וואס די קאץ קרעב האט אנגערירט איז זייער א איז עקשלי זייער וויכטיג פארוואס איז עס וויכטיג פארוואס פארוואס זאגט ער אז איך זאג אז ער איז נישט גערעכט וואס איז נישט גערעכט עס הייסט חסידות מיינט דעיס לאמיר שוין קומען א גיין צו א ליבאוויטשע פארברענג חסידות מיינט מען פרעגט זיך איבער סיריעסלי דעטס מוסר רייט נישט נאר מיט סאנושן לימוד נישט דאס איז נישט חסידות דאס איז האט יצחק לוי זאגט דאס איז סאקרטיס איך מיין די אנעקזעמענד לייף איז נאט ווארט ליווינג, דעטס ווערי אולד טעארי, עס האט נישט מיט די בעל שם טוב, בעל שם טוב האט מחדש געווען מען דארף זיך טראכטן וואס מען טוט, א מענטש דארף טראכטן וואס ער טוט, בעל שם טוב האט געזאגט אז איך ווייס וואס זאלסט טראכטן, אזוי וואלט געזאגט א עני וואן וואס גלייבט אין חסידות. אבער דער קאצקער רבי האט א משונה'דיגע פוינט. ווייל ס'איז ער איז מסכים, ער איז נישט ער איז נישט כופר אין דעם, מ'קען לאמיר זאגן, ער איז מסכים אזוי ווי די, ענק ווייסן העשל איז מאריך אז די קאצקע רבי איז להפיק די בעל שם טוב, יא? ער איז מסכים מיט דעם, נאר וואס געשעהט, פראבלעם איז, מ'האט דאך שוין איבערגעטראכט, ס'איז געקומען רבי ישראל פון טלוסט, און האט געמאכט א גאנצע טעאריע וויאזוי מ'קען זיין אידן אפילו אז ס'מאכט נישט קיין סענס, און שוין יעצט איז שוין דא א גאנצע מהלך, ס'איז שוין דא ספרים מיט רעבעס און מ'פארט און ס'גייט און ס'קומט, יעצט.

האט א בארד, איך ווייס נישט אויב דאס איז פון די היינטיגע חסידות, איך ווייס אפילו נישט דעמאלטס פון וואס מ'רעדט, איך ווייס ער לערנט חסידישע ספרים, ער גלייבט אין אזא סארט וועג, און ער דאווענט, איך ווייס נישט, און אזוי ווייטער. באט אלל אוו דיס טינגס, זאכן האבן א אינטערעסאנטע תכונה פון צודעקן אויף זיך אליינס, ווערי ווירדלי. וויפיל וויפיל מען רעדט, ס'איז אנדערע ווערטער זיי העלפן נישט, כ'האב געהאט א שמועס מיט איינער א אינטערעסאנטע איד, כ'האב גערעדט מיט אים, כ'האב אים געזאגט אזא שאלה, פארוואס זאג איך דאס, ווייל איך האלט ס'איז א משל, כ'האב געזאגט אזא שאלה, איך אדער מענטשן אזוי ווי מיך, נישט קיין ווידעא, האבן געהאט אזא סארט לייף סטארי, ס'גייט אזוי, מ'איז געגאנגען אין ישיבה קטנה, מ'האט געגלייבט וואס דער רבי זאגט, און וואס ער מוטשעט זיך, און נאכדעם האט מען געכאפט אז ס'איז נישט פונקט אזוי, ביז מ'איז אנגעקומען צו עפעס א סאם וועי אוט, איך ווייס נישט וואס די וועג ארויס איז, אבער ס'סורווייווט, יצא נכנס ושנה ויצא בשנה, עפעס אזא סארט בחינה. און יעצט טראכט איך, איך האב קינדער, איך האב תלמידים, וואטעווער איט איז, און איך פיל שלעכט, איך שיק זיי אין די זעלבע חדר ווי איך בין געגאנגען, אדער אנדערע חדר, מאר או לעס די סעים, די זעלבע, יא, און. עס איז א שאד פארוואס זאל ער זיך איך איך פיל זיך לאמיר זאגן איך איך מוז בסיידל איך מוטשע זיך אויך איז איין זאך אבער איך לאמיר זאגן איך ליסט בסייכל איך האב זיך אויסגעפיגערט איך קען לערנען אלעס און ס'גייט מיר נישט אן ס'איז פונקט גוט מיין לעבן גייט אן איך נישט שוין און יעצט מיין זון אדער מיין וואטעווער גייט גיין די זעלבע חייט און מ'גייט אים אויסלערנען די זעלבע נארישקייטן אדער אנדערע נארישקייטן נישט קיין חילוק די סאטמארע נארישקייטן באבוב'ע נארישקייטן סטאלינ'ע נארישקייטן ס'איז אלעס די זעלבע איידיע און און האפענטליך וועט ער זיין אינטרעסירט און קומען זאגן טאטי, ס'שטימט נישט, און זאגן יא, גוט מארגן, און איך בין געווען דיין איד, איך האב געהאט די זעלבע קשיא. האסט זיך נייעצע געבן. סאונדס ווערי סעד. לכאורה דארף מען אים, נישט לכאורה, ס'איז א ריכטיגע תביעה. מ'וואלט אים געדארפט, מ'וואלט אים געדארפט, עטליעסט פארוואס זאל זיין זון דארפן האבן די זעלבע פראבלעם וואס איך האב געהאט? דארף מען כאפן אז זיין טאטע ווייסט נישט וואס ער רעדט?

די האול דרעפט. סי? ס'איז א גוט קוועשן, ס'איז א ווערי סיריעס קוועשן. סאו, כ'ווייס נישט, כ'וויל נאר, כ'וויל נאר ארויס, כ'וויל נאר ארויסברענגען א נקודה, אפשר בלייבט די קשיא נאך די נקודה מיינע. אבער כ'וואלט ארויסברענגען עפעס א נקודה, ווייל, ווייל, לעצטע וואך האבן מיר עס געהאט דא א שמועס, כ'האב עס געזען. אז איך וויל ארויסברענגען א נקודה. סאו, כ'האב גערעדט מיט א קלוגע איד וועגן דעם. נישט קיין פרומער איד דווקא, אבער א אינטערעסאנטער קלוגער איד, אויך א מורד, ער האלט אז איך און עהם זענען די זעלבע, ווייל ער איז נישט קיין בעל תשובה, באט ער איז א בעל תשובה אין א סערטען וועי, און ער זאגט מיר, ער איז אויפגעוואקסן אויך צו גיין א מהלך ווי מען גייט, ער זאגט איר מיינט, אינק מיינען, איך האב אמאל, די אינק מיינען אז די פרייע וועלט דארט איז פריי, עס איז נישט פריי, עס איז דא אנדערע מהלך וואס מען דארף טוהן, און ער איז אויך א אפיקורס. ער איז נאר אפיקורס פון איז ער אויף געוואקסן פון מושב וואטעווער קיבוץ סאו ער איז אפיקורס אין יענס האט פיינט זיין טאטע ער האט שוין אויך שלום געמאכט זיין טאטע די ענד אבער ער האט שוין צוואנציג יאר פיינט געהאט זיין טאטע און אלץ משוגעים וואטעווער וואטעווער זיינע פראבלעמען זענען געווען בקיצור זאגט ער מיר איך האב אים געפרעגט ער האט נישט קיין קינדער גראדע האט נישט די פראבלעם האב אים געפרעגט ער זאגט ער האלט אז עס גייט נישט העלפן וויפיל עס טרייען צו העצן מאכן דיין זון זאל שומער דער פראבלעם אדער גייסטו מאכן אנדערע פראבלעם אן אנדערע זאך ווייל די כדי אונז קומט ווי די ביסט אנקומען מען מוז מורד זיין נישט דא קיין וועג צו זאגן די טאטע מאכט דאס געזאגט נישט אלס בשולם דעטס נאט די פוינט די ביסט מבקש די האול פוינט איז דאט יו האב טו האב סאם קיינד אוו סעקטן ווי יו זעי איך גיי אליין זוכן איך גיי מאכן לעכלעך און מארץ קומען לאד קומען ווייס אפשר שפעטער קומען צוריק ווייס אווארום ווי נאר געמאכט א שידוך שפעטער מיט חורא שוין גאנץ נאוועגעלאפט אקעי אבער דאס אויב דו גייסט נישט אויב דו דארפסט אויסלערנען פאר דיין זון בעסערע זאכן פארוואס זאלסטו אויסלערנען זיין זיין גוטע זאכן זאל איך נישט זאגן זאלסט דווקא מזיק זיין דיינע קינדער באט דו קענסט נישט סאלוון די פראבלעם די פראבלעם איז אנסאלוועבל אטליסט אין די סיריעס לעוועל איך פארשטייט זיך אין פשוטע זאכן איך רעד נישט יעצט פון פשוטע זאכן אין די סיריעס לעוועל איז אנסאלוועבל אדער אויב דיין זון וועט זיין א פשוטע גיי מיט די שטראם אקעי וועט ער זיין א פשוטע מענטש פשוטע איד דאך נישט שלעכט עס שלעכט נישט קיין פלאץ וואס מען הארגעט מענטשן נאר דער מענטש סורווייווט אויב ער וויל אויב דער האלסט ער וויל צו אנקומען צו דאס קען זיין דאס מעיבי דער איז וועיס אנצינדן א מענטש זאל עס כאפן באט ס'נישט דא קיין וועג עס צו מאכן גרינג מ'קען נישט מ'קען נישט בעצם דאס מיינט די קאצקער אבער דאס איז גייעך צוריק צו מיין פשט בעל שם טוב קען קומען זאגן א גאנצע יאר צו בשלום ענק ווייסן ס'דא א וועג צו זיין אידן זיין טאקע אין גלות און וואטעווער ס'דא א וועג באט ענק כאפן נישט אז ווי וויפיל מען זאגט דאס בלייבט יו קענט סאלוו אויב חסידות סאלווט א פראבלעם איט העז טו בי רידזשענערעיטעד עווערי עווערי דזשענערעישאן
ס'לייגט צו נאך פראבלעמס ווייל אנישט לייגט עס נאר צו נאך פראבלעמען ס'ווערט אזוי ווי ענק קען די משל יא ס'איז אויך א משל אויב איך רעד אויף די נקודה אויך פון די קאצקע רבי אדער די ריזשנע יא ס'איז געווען א איד וואס איז געגאנגען מיט זיין זיין בעקעטשעס געט זיך צו האט זיך צו פארן שמוציג יא וואס טוט א איד א גאר מאן נישט געווען קיין דריי קלינערס

צוריק צו אונזער נמשל, צו אונז רעדן. אזוי איז אלע זאכן, אזוי איז אלע זאכן. צו זיין א איד אדער צו, כ'ווייס נישט, רעד וועגן די נשמה. איך בין געטרייט, איך טריי זייער שטארק, איך בין געטרייט לעצטע וואך, איך טריי אין אנדערע וועגן. ס'זענען דא פראבלעמס, ס'האט צוויי לעוועל פראבלעמס וואס איך וויל כאפן. ס'דא פראבלעמס נשמה איז נישט אזא גוטע עקזאמפל ווייל ס'איז נישט אפשר אזא פראבלאמאטישע זאך אבער עס איז דא פראבלעמען למשל קען זיך מיטשענען צו וואס האב איך היינט געזען צו א נשמה אז דו זאגסט אז א מענטש איז געמאכט פון א גוף פון א נשמה הייבט זיך אן א שאלה ווען איז געווארן די נשמה און איטס א סיריעס פראבלעם א סיריעס פאזל ווייל אויב מען זאגט און איך לערן רב סעדיגון ער מיט אנקומען אויב מען זאגט אז א מענטש זיין נשמה ווערט בשעת א בעיבי ווערט געבוירן אדער ווי די איך ווייס בשעת די מאמע און טאטע און מאמע מאכן אים געבוירן וואטעווער פונקטליך וועלכע לעוועל פאר די אבארשן נאך די אבארשן יא ערגעץ ווי קומט אן א נשמה יא איז זייער פאני אז מענטשן קענען מאכן נשמות סאונדס ווירד דער סאמטינג ווירד אף וויט דעס בשעת דו מענטשן וואס האלטן דאס א נשמה אויב זאגסטו פארקערט אלא מאי דער סאמטינג ווירד ווען יו גאט גייסט אין בעט מיט א מאן וואו מאכסטו נשמות נישט נאר אז ער קומט מזיין אויב אויב דעי סברה איז אמת אז א נשמה

סאו געט בעק טו מיי פוינט. סאו דאס דאס איז איין מהלך. סאיז סאמטינג פאזלינג אבאוט דיס. דער סאמטינג אף. איך זאג נישט אז סקען זיין כך אזי איז כך אזי. איך האב נישט קיין פראבלעם. עס הייסט צו גיין די פארקערטע וועג עס צו זאגן. ניין. א מענטש מאכט א נשמה. דער אייבערשטער האט געמאכט אלע נשמות. ווען? בששת מעביר עשת. נישט אז די פלאן איז יש מאין וועט ער יש מאין. די מאל ווי קומט די נשמה. אויב עס מוז זיין.

איך קען ס'קען זיין, ס'קען זיין, ס'קען גראדע, ס'קען זיין אז נאך אלץ ווירט, כ'האב נאך נישט נישט נאך נישט זיכער אז כ'האב מסכים געווען אז ס'ארבעט אזוי. על כפונים, איך זאג נישט אז ס'נישט אמת, איך זעסט עקזעקטלי דאס געשעהט, דאס אז מאכסט א לייוו עקזעמפל וואס איך ברענג ארויס, איך זאג דאך אז ס'איז עפעס פאני דא, יעצט דאס פאנינעס, מצד שני איז אויך עפעס פאני, ווייל זאגן אז

און די גמרא זאגט אז א מחלוקת אין די גמרא און תנינת אין טרעבי האבן געהאט א מחלוקת. וואס איז די קינד אין בויך פאר דעם א גוי? א גוי? א קלאמפ אוו סעלס אזוי ווי עס שטייט אין די ניו יארק טיימס. א קלאמפ אוו סעלס ווי די ניו יארק טיימס זאגט אז ווי די גמרא רופט עס איבער ירח אמער. על כל פנים. עס דא איך איך יא דזשאסט שאואינג יו דעס דעס ווי נאט טאלקינג אבאוט הלכות אבארשען און אנדערע זאכן. איך ווייז איך וויל נאר סך הכל ווייזן אז ס'דא איז איין לעוועל פון ס'דא פראבלעמס. ס'דא. אין די בעיסיק און טרייען די פילאסעפייזן און פארמאלייזן און מאכן א טעאריע פון נשמה איז דא בעיסיק ווירדנעס עטליעסט קענסט עס רופן איך ווייס נישט אויב ס'איז ממש א קשיא ווען דארף מען מעיין זיין מגדיר זיין צו ס'איז א קשיא צו ס'איז לאדזשיקלי אימפאסיבל צו ס'איז פאסיבל איז דא סאמטינג פאני גאואינג אן און מ'דארף טרעפן א וועג יעצט קען איינער איז דא מענטשן רוב מענטשן האבן שוין פארגעסן די קשיא אזוי ווי די מעשה מיט בעל שם טוב וואס איך האב פארציילט די סעים טינג קומט קומען איינער אזוי ווי יצחק לוי און זענען גאנצע שיעור רבותי קיי כ'האב נישט קיין שום פראבלעם ס'דא דריי שיטות, שיטת הרמב ם, שיטת הרמבן, שיטת רב סעדיה גאון, שיטת הקבלה, און אונז פסק'נען אזוי, איך קען אפילו נישט דאנקען די געימ, איך פסק'ן אזוי פארוואס? ווייל ס'איז נתגלה געווארן די, כ'ווייס נישט וואס אונז פסק'נען, וויאזוי פסק'נט מען דאס? קען זיך מסביר זיין אדער איז אזוי אדער איז אזוי, מ'פסק'נט נישט. אבער על כל פנים, דעטס אנאדער אנאדער האול שיט. אבער אבער איך מיין זאגן מ'קען דאס טון, דעמאלטס האב איך נישט קיין פראבלעם, אלץ מ'איז סדר, ס'דא דריי שיטות, סאו כ'האב. אין א סערטען וועי, כ'האב געהארגעט די נשמה פון די זאך. ס'איז געבליבן א געפעלניש, ווייל די גאנצע ריזען פארוואס איז דא הרב סעדיגורא און ס'איז דא א רמבן און ס'איז דא א רמב ם, איז אלעס זיך געמוטשעט מיט די פראבלעם. די זאך וואס דו זאגסט ס'איז אזוי, באמת איז נישט געווען אזוי. סי? דאס איז וואט איי וואנט טו געט טו. באמת נישט, די ערשטער וואס האט געטראכט פון דעם, הועווער איט וואס, וועדער איט וואס סאם.

זיי האבן נישט געהאט די אלע תירוצים, זיי האבן נישט געטראכט וועגן דעם כדי צו זאגן עפעס א תורה, שיטת רב סעדיגורא און בניין הנשמה. ער איז געווען באדערט ביי דאס, די אלע זאכן וואס אונז זאגן היינט, נו, יא, ס'איז שוין, אזוי ווי איך זאג פאר מיין זון, ס'איז שוין, ס'איז שוין. ניין, ס'איז נישט שוין. מ'דארף עס דורכלעבן. אויב מ'לעבט עס נישט דורך, איטס יו דאנט העוו איט. אפילו מ'טראכט אלעס נאכדעם, אלע זאכן, פאר די האט שוין געטראכט, קענסטו נישט עקסעפטן א צווייטנס קאנקלוזשען? ניין, ניין.
נישט אויף נישט אויף צו זיין נישט אויף צו זיין א חסיד אויף צו זיין א ליטוואק קען מען אך אזוי די קאצקער א חסיד דארף נישט קען נישט נאך אזוי און געזאגט אז די קאצקער האט געזאגט וואס טייטש א חסיד א חסיד טראכט זיך שטענדיג איבער טראכט וואס ער טוט יא סאו איז די ערשטע וואס מיר געזאגט פשט פון פון די יא דארף איך געבן די גאנצע די גאנצע הסבר איז א הסבר אויף די הייליגע קאצקער איז וואס די סאו אויב ווילסט זיין א מקען מקען נישט נאר מקען אפשר דארף מען צייטווייליג ווילאנג מען האלט נישט ביי די מדריגה סאו וואט?
סאו צו ניין, ווייל ווייל ווייל ווייל איך וויל נישט דאס מאכן סענס, איך בין נישט דא צו קומען, דאס איז דאך די ווארט, דאס דאס וואס וואס על מה על לא אם כן למה זה אנכי, נישט געקומען צו צו טרעפן עפעס א נוסח, עפעס א פארמולע, נוסחא זאגט מען אויף עברית, וואס וואס שטימט אלעס, שטימט, מען קען טרעפן אסאך פארמולעס וואס מאכן אלעס שטימען, די תניא האט שוין אלעס פארענטפערט, און די רמב ם האט שוין אלעס פארענטפערט, און די די איך ווייס וועם ר' שמשון פינקער האט שוין אלעס פארענטפערט, הועווער איט איז, שוין אלעס פארענטפערט. און יעצט דארף מען נאר פונקטליך נאכזאגן די ריכטיגע ווערטער און ס'שטימט אלעס. מ'קען, און אויב אויב מ'האט נישט קיין צייט, אזוי ווי רב סעדיגורן זאגט וועגן וועגן קבלה באופן כללי, יא, וועגן מסורה, אויב כ'האב נישט קיין צייט, איך האלט איך שפיר איך האלט איך בין נישט יעצט אין די מוד פון אריינקריכן אין די נושא, אין הכא נמי, דאס גיי איך טון. האפנטליך א חו מ איינס ס'שטימט, א נישט א ניין ס'שטימט נישט, נישט קיין נישט אזוי וויכטיג, מ'קען לעבן גאנץ גוט א גאנצע לעבן אן אן זיין א חסיד, אן אן אן זיין א חכם, סעים טינג. רייט? מ'קען. אבער אויב מ'וויל יא, קענסטו נישט זאגן כ'האב א דוחק תירוץ. בסדר. אבער א דוחק תירוץ מיינט אז עס שטופט עפעס אין די תירוץ. אזוי ווי מ'לערנט גמרא. ווילסט וויסן א, ווילסט האבן א דוחק תירוץ אויף יעדע זאך איז דא אזוי ווי סופר זאגט רוב הדוחקים אמת. אמת. על פי רוב די מער קישענדיגע תירוצים זענען נישט אזוי ריכטיג. אקעי אז רוב הדוחקים אמת. וועגן דעם גייט מען נישט לערנען, גייט מען נישט פרעגן קיינמאל די קשיא ווייל עס איז שוין דא א דוחק תירוץ. ניין. מען דארף לערנען די גמרא, און זען אז דא שטימט נישט עפעס, מען זאגט נו, בלית ברירה, דאן גייען מיר דארט אויך. אבער אויב דו האסט נישט די נו בלית ברירה, האסט נישט פארשטאנען, דו ביסט נישט דארט, דו ביסט נישט דאס פון וואס מען רעדט, דער מענטש וואס האט געשריבן דער דוחק, עפעס האט אים געקוועטשט אין הארץ, א דוחק, נו, איך האב נישט קיין בעסערע פשט, אויב איינער קען מאכן א בעסערע פשט, טאר ער עס אננעמען, דאס איז איין נפקא מינה למשל פון דעם, רייט? אויב דער מענטש וואס האט שוין א גאנצע, נאכאנאנד, בדוחק קען מען עס אננעמען, נישט נאר בדוחק, אונז לעבן דאך אין עולם הדוחק, בשעת הדחק, יא, שוין. אבער דאס האט חק די רב שמעון ליסמך קען גיין מיט וואס עס שטייט אבער אבער אבער אויב די ווילסט זיין א לכתחילה נישט שייך זאט חק מאט גיין מוזן מאן און נו און נו באמען חב יאם גיין גיין מאר חב עס קענסט נישט אנעמען די נישט נאר דעם דאסט דיך קענען זיין אויב דאס פארשטיין די פראבלעם קען דאך זיין סא קען זיין קודם כל אז אפרישיעטן פלעין צו פארשטיין עס עס זיין דער וואס פארשטייט וואס וואס די טערעט איז אבער טערעט פארשטימט אויך נישט אנדערע ווערטער סאך מאל דאס איז א אינטערעסאנטע זאך און מענטשן פרעגן מיך א גאנצע צייט דאס און דאס אין א אנדערע קאנטעקסט וויל איך אריינגיין מער אז דאס אכט פאני תורות אין די וועלט זייער פאני תורות קבלה איז פול מיט זייער פאני תורות פאני זאכן איך ווייס אז דער מענטש האבן געגליען דאס איז דער עקזעמפל דאס שטימט מיט מיין סיגע יא די ביסט אמאל געווען סורי מיין איז שניר וואטעווער דאס איז מאדנע א מאדנע זאך פאר היינטיגע מענטשן אליסט איז מאדנע איך זאג נישט עס איז אמת אדער נישט אמת עס איז וויערד יעצט איז ווען דעם רוב מענטשן וואס טראכטן אביסל זאגן נו דער מאט מאט פון מאדנע מענטשן נישט גוט צו אים דער צייט טראכט מאדנע זאכן אדער זאגט מען נאך נאך מער סתם ער זאגט ער ווייסט אליין נישט וואס ער רעדט ער זאגט שטייט אין א סייפער זאגט ער נאך which is true for most people יא אבער דאס צו פארשטיין אז פאר דאס לכתחילה דער ערשטער מענטש האט דאס געזאגט אדער קענסט אלעמאל זאגן עס א קבלה איך גיי נישט אריין איך רעד איבער צד השכל דער ערשטער מענטש האט דאס געזאגט ער איז געווען א גרויסער חכם, יעצט איינע פון די תכונות פון א חכם, און סאמטיימס איז סכסוך וואס מען נעמט עס צו ווייט, אבער איינע פון די תכונות פון א חכם איז, אים שטערט קשיות. ס'איז דא א פראבלעם, כ'האב יעצט פריער געמאסגען איינע פון די פראבלעמס וואס גורם צו טראכטן ווי געגולים און פלעיטא האט געשריבן אפאר בוקס און אפאר ארגומענטס מאסגען פארוואס עס דארף זיין געגולים. ס'איז משוגע. ס'איז דא פארשידענע אזעלכע בעיסיק קשיות, דער ווערי בעיסיק, דער סאו בעיסיק אז ס'פאסט נישט פאר פאר ערוואקסענע מענטשן מוז מען זיי צו טראכטן וועגן זיי זייער בעיסיק א גאנץ פילאזאפיע די אלע זאכן זענען געבויט אויף משונה'דיגע בעיסיק קשיות טינגס דעט זשאסט דאנט מעיק סענס עט די ווערי סטופיד בעיבי'ש לעוועל רייט פארוואס קען מען נישט טאנצן ארויף כאפסט אז ביז אייזיק ניוטאן איז געווען דער ערשטער וואס האט געכאפט אז דאס איז א פראבלעם פארוואס מען טאנצט ביסט משוגע מען קען טאנצן ארויף און בלייבן דארט פארוואס בלייבט מען נישט דארט אפאר דאס איז א וויערד סיריעס קשיא מען האט געדארפט פאר זיבן הונדערט טויזנט יאר איך ווייס נישט ווי לאנג מענטשן האבן זיך געדרייט און געזאגט תורות און מ'האט שוין פארענטפערט די תירוץ וואזנט טרו רייט נישט ווייל וואסנט שו דידנט עקטשלי ענסער די קוועשן, עטליסט לויט אויב מען גלייבט אייזיק ניוטאן'ס פשט, יא, עפעס האט געפעלט און ער איז געווען א משוגענער, א בעיבי, און געזעצן דארט אונטן אין עפל בוים לויט די מיט, און ער ווינדערט זיך פארוואס פאלן עפלעך פארוואס, יא איך פארשטיי, ער קומט א גאנצע צייט דער מזוויג ווייסט אויב א עפל ווערט ווערט רייף און ס'ווערט שוואכער די דעיס, איך הער ס'איז געווארן שוואכער פארוואס ווערט עס שוואכער דארט, ס'בלייבט דארט. און די וואס געזעצן האט איך ווייס וואס די ווילסט זיי פאלט אראפ אז אלע פון זייט אדער אלע אלע עטליך פאלן אלעמאל אראפ אזוי גייט עס כאב פון דא טעאריע פון אריסטו וועגן די יסוד אויף איך ווייס וואס ער וויל אראפ פאלן וואטעווער אין ער זאגט דאן טעאריע מאכט קיין סענס צו מיך איך ווייס נישט דו זאגסט א טעאריע מאט פארענטפערט איך אדער האט ער פילייט געוויסע ספעציפישע קאש יעצט די קאש האט ער נישט מחדש געווען כמעט אלעמאל בכלל אין סיינס מ'זאגט אז זיי קען מען נאטן געכאפט די אלע קאש צו ווען מען געוויסט פאר דעם ס'נישט דא כמעט קיין נייע קשיות וואס איז געווארן. ס'איז דא נייע קשיות וואס דא נייע מייקראסקאופס מיט זאכן אבער עפ י רוב די בעיסיק קשיות וויאזוי ס'קען זיין די זון דרייט זיך די וועלט וואטעווער. מענטשן האבן געוואוסט פון זיי פאר טויזנט יאר נאר וואס מ'האט געזאגט רוב דוחקים אמת. האסט א בעסערע פשט? די די אלע חומשים זיך מ'האט זיך שוין געמוטשעט וועגן דעם א לאנגע צייט און אזוי איז ס'שטימט נישט טאקע ס'דא פלא ס'בלייבט שווער און ס'דא איין טיפש ריעלי א טיפש.

אפילו מען האט נישט געלערנט, ס'איז אין די לופט, האבן שוין געהערט חסידות, נישט געהערט דאס, יעדער איינער האט קאמפליצירטע גג על גג שטיקלעך תורות, ממז אין יעדע זאך, און קוקסט דאס איז אזוי סימפל, ער זאגט אז גוגלים קען נישט זיין ווייל, אדער איי דאנט איווען רימעמבער וואט היז קשיא איז, קשיא איז לייק בעיסיק, לייק די מקוה למשל ענטפערט נישט אז, יעצט, ס'קען זיין אז אז די טאקע טאקע דא טאקע א גוטע תירוץ אויף די קשיא, באט דאס אז דו זעהסט אז מענטשן האבן אנגעהויבן צו טראכטן אין די מאוסט בעיסיק סענס, וואס פאזעלס דען? האט דער אריסטאליטעס וואנדער, ער וואונדערט זיך, וואס גייט, וואס איז פשט אז, ווי קומט דען שלום פון, אויב ס'דא אזא זאך אין שלום, לאמיר שוין מוטשען דאס געפראווט אדער ס'דא א גוטע ריזן דאס צו טראכטן, האו דאז איט ווארק, דער איז סאמטינג ווערי ווערי פאני, ווערי מיסטעריעס, ווערי וואנדערעס אבאוט דעס, און איך טריי צו מגדיר זיין וואס איז, וואס איז די קשיא, וואס זענען די כלי די אילוצים, יא, וואס פארסט אונז צו גיין די וועג, כ'האב זיך למשל כ'האב דאס געזאגט די דוגמא, יא, אז מצד אחד מוז עס זיין ספריות, ס'מאדנע צו זאגן אז אויב ס'נישט שלום. מען קען זאגן תירוצים, עס איז דא אריסטו האט געקומען צוריק די גאנצע מהלך, א ריזיגע שטיקל תורה וואס פארענטפערט די גאנצע וועלט און אויך די קשיא, און אסאך מענטשן זענען געגאנגען מיט די קשיא, אקעי זייער גוט, און און אנדערע זענען געקומען מיט אנדערע תירוצים און אזוי ווייטער, אבער אויב דו כאפסט נישט די בעיסיק קשיא וואס וואס איז די וואס איז געווען, איז איז יו נאט איווען גאננע געט די תירוץ, ענד יו אלסא לייק די סעקאנד טינג אוו סעיאינג, איף מארגן קומט איינער מיט א בעסערע תירוץ אז עס איז קיינער נישט קיינמאל נישט אננעמען, און ס'קען דאך זיכער זיין, און עט ליעסט אונז האבן אזויפיל אפטעמיזם. אז נישט אלעס איז אזוי, נישט אלעס האט מען שוין פארענטפערט. און זיכער נישט אלעס וואס אונז ווייסן, ס'קען זיין אז אונז האבן פשוט נישט געוואוסט. נישט אלעס וואס מ'האט אונז געלערנט אין ישיבה אדער אין כולל איז שוין אלעס פארענטפערט. דער רמחל האט נאך נישט אלעס פארענטפערט אלע קשיות, ער ברענגט טאקע גוטע קשיות און האט גוטע תירוצים. און ס'איז נאך אלעס דא א דוחק. רוב מענטשן וואס לערנען עס, פרעטענדן בכלל נישט אז ס'איז דא א דוחק. ס'איז דא אדורך, צו ס'איז דא א בעסערע תירוץ, קען נישט דא קיין בעסערע תירוץ, דערמיט מוז מען גיין מיט דעם, איך ווייס נישט, אבער מ'דארף זיך קענען צוריק גיין אביסל ריווערס ענדזשענירען וואס איז געווען די קשיא, פארוואס פארוואס איז מען בכלל אנגעקומען דאס צו זאגן, און דעמאלטס קודם כל מ'דארף פארשטיין, איין זאך איז מ'באקומט עס א מינוס חכמים, איך רעד אלעמאל פון א מינוס חכמים, מענטשן מיינען אז איך בין דא אפיקורס, איך זאג אז ער טראכט סתם דורך, ניין, פונקט פארקערט, ווייל אויב מ'אויב מ'

אמונה איז חכם מיינס עמפעטי, עמפעטי און אנדערסטענד, לייג דיך אריין אין זיין פלאץ, כאפ וואס ער זאגט, דאס הייסט אמונה איז חכם, נישט איך זאג ער איז עפעס א מאדנע מענטש ער זאגט זאכן אדער קלייבט קלייבט איז עס מקבל אדער איז מען עס דוחה, איך פיל זיך פיל אים, איך ליין עפעס א ספר, איך ווייס איך האב חיים שטארק קוק מען האט זיך געמוטשעט אזויפיל יארן אויף די קשיא ביז ער קומען, דער ר ק איז ממש עס איז לייכט ווי דאס זען יעצט עס איז געוואלדיג עס שטימט אזוי גוט, און אויב איך אויב איך האב נישט קיין אמונה איז חכם אויב איך שטיי פון דרויסן קוק איך אן.

אז דו שטייסט פון אינדרויסן אפילו אויב דו נעמסט עס אן דו זאגסט אז מען דארף גלייבן וואס דער רבי זאגט איז אמת האסט דאך אלץ קיין מעסער חם עמפאטי אבער עמפאטי יא ווייל דו שטייסט פון דו האט נישט קיין רעספעקט פאר זיין פאר זיין נפש דו האסט נישט קיין רעספעקט פאר דעם מענטש וואס ער איז דו שטייסט פון אינדרויסן אדער דו ביסט א א חניאק וואס גלייבט וואס ער זאגט אדער ביסט א נישט קיין חניאק וואס גלייבט נישט וואס ער זאגט ביידע וואס האבן נישט קיין מעסער חם

כ'וויל דאך פארשטיין וואס ער זאגט. און איך דארף דיך קענען ברענגען די מענטש, די רעבע, די איד אויפן טיש. און ער זאל זיין דא צוזאמען מיט אונז. איז דא נאך איינער? און ער איז נישט סתם א משוגענער. אויב ער זאגט די קשיות, דארף מען אליין צוקומען. אויב עס שטימט, קען מען עס נישט מאכן זיין שווער. למשל מיך שטימט אלעס, נשמה, יא? אדער שטימט מיר? חלק ה, מד י, קענסט לאכן, עס שטימט מיר.

עס קען נישט זיין א אבסעלוטע סקווירא.
ניין איך וויל איך ברענג אבער עפעס א פיין צוריק. איך ברענג אבער ארויס א צווייטע א אנדערע נקודה פון און דאס איך וויל דא אנקומען צו א צו א אנדערע צו א אנדערע סארט זאך דעטס אלל די האול טינג. איך איך זאג דיך אזא ראטרעטשע זאך. דאס הייסט איך זאג דיך אזוי ווי מ'לערנט גמרא. דו האלטסט איינער אז ס'איז א פראבלעם דאס צו לערנען גמרא אזוי ווי איך זאג. איך זאג אזוי ווי די רבי מיין רבי האט געזאגט אין חדר. זיי מיין לענד גמור איז פאלט אים נישט אן אלע תוספות איז קאשע איז דאס שטאנען די גמור נישט אלע אלע אפאר פון זיי אסאך אבער דעם נישט פארשטיי איך נישט די קאשע אבער אסאך קאשע איז יא ביסט מאסקע מיט דאס יא איי וואס הייסט דאס מאכט פראבלעמס פאר מענטשן איך איך איך האב קלאר געקומט איך זאגט לייק לייק דארף דיין לייק צי לייגן איין סטעפ רייט אויב די מיינס גלייך אז תוספות טערעט מיז זיין גערעכט פארשטייסטו אויך נישט תוספות נישט די גמור רייט

רוב קינדער למשל ווילן וויסן אדער זיי זענען זייער קיוריעס ס'איז א ס'איז א קינדערישע חינוך צו זיין קיוריעס רייט און רוב רוב רוב זאכן וואס רוב זאכן וואס און קיוריעס האט אסאך לעוועלס קען נישט זיין אז ס'גייט אים אזוי שטארק נאר אז ער גייט עפעס טון וועגן דעם ס'איז נאך נאך א לעוועל ער וויל וויסן אנד אנד איי דאנט טינק איטס וואס?

נישט אין אן עקספליסיט וועי. איך האב נישט. איך סך הכל זאג אז אויב מ'וויל לערנען עניטינג. און איי דאנט קנאו, קען זיין, קען זיין נישט, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט, פרעגסט א אנדערע שמועס. עניוועיס, איך רעד נאך נישט פון יענע קינדער, איך רעד נאך פון די גרעסטע עדאלטס וואס שטייען קענען הייבן אלע קשיות און אזוי ווייטער. איי דו טינק דעט דעירס א דיפרענס, קאוז איים נאט טרייאינג טו, איים נאט טרייאינג טו סעי אין די סענס אוו קשיות, דעטס וואט איים טרייאינג טו געט עט. מען איז דא געקומען צו זאגן צו אפגעפרעגט, ווייל אפגעפרעגט איז שוין צופיל געוויסט, דעטס אנאדער וועי רייט, רימעמבער דער וואס א פעימאס עיטיעסט איי פארגאט הו, מעיבי מעיבי ווי זאגט דער ענגליש בערטראנד ראסל אדער סאמאן לייק דעט, הו סעיז איף הי נאוס איף הי טינקס דעט גאט דאזענט עקזיסט הי סעיז הי דאזענט נאו ענאף טו סעי דעט. צו זאגן ניין איז אויך סאך צופיל געוויסט ווי איך מיין, דעטס וואט איים דעטס זשאסט דער פוינט, רייט ווען איינער קומט און זאגט. סארטן בעיסיק טינגס איך ווייס איך רעד נישט פון דעם יא די ווייסט טו גא בעק טו מיי עקזעמפל דער רוב אויפגעקלערטע אינגעלייט האלטן אז נישטא קיין גבולים און איי איך פאר קלאר זאגט אז זיי ווייסן דער מעקן אסאמפשען אז טינגס דעט זיי דאנט נאו סע קען זיין אז ס'איז איך מסכים אז ס'איז ווירד איך האב נישט געזאגט אז ס'איז נישט ווירד באט דער מענטש וואס אויפגעקומען מיט גבולים און געט גוטע שטיקלעך תורה נישט גוטע בעיסיק קוועשאנס סימפל קוועשאנס דעט לעד דעם טו דיס ריזאלט
מ'קען עס דורך טון אויף סאם פוינט אויף קאורס יא רייט איט דאון נאו און נאו, און וואט איים דזשאסט סעיאינג איז, און דער ווער ווערי סיריעס סמארט פיפל דעט ביליווס אין איט, וויטש איז אנאדער פארט אוו מנין החמה וויטש שאוס דעט איטס נאט קרעיזי, נישט נאר פרומע אידן אויך פלעטו האט געגלייבט אין דעם, רייט? סאו עס איז נאך משמע אז עס איז נישט סתם א שגעון, הגם קען זיין געווען סתם א משוגענער, באט עטס די פוינט דעט יו סטארט סעיאינג טו מעני פיפל וואס סתם משוגעים דען סאמטינג איז אףף וויט יו, רייט? נאובאדי איז, מאוסט פיפל זענען נאט סתם משוגעים, זיי זענען ראנג, קען זיין אז עס איז טאטעלי ראנג, באט דאס וואס איך זאג ווען איינער קומט און ער זאגט, דו זאגסט אים, קלער אים נישט אויף, רייט? זאג איך, בין איך חסיד איך הייב זאגט מען אז ס'דא גילאים, זאג אבער נישט אז רב סעדיגון האט געזאגט אז ס'איז נאנסענס, ווייל איז געווען געט אלל קאנפיוזד, איך מיין אז, כ'ווייס נישט כ'רעד נישט פון רב סעדיגון, רב סעדיגון האט רעכט צו זאגן וואס ער זאגט, אבער עניוואן וואס קומט אהן און זאגט, ער האט דאך א פשוטע שאלה, און דערפאר, די די די דזשאמפסט, די ווייסט אסאך צו מער, אסאך מער ווי מיך.

בזמן הזה, כ'האב געפרעגט וואס איז די, איי דאנט רימעמבער די נעים סא וואטעווער, כ'האב געפרעגט וואס איז די, וואס איז די גדר פון פיליזאפיע, וואטס פיליזאפיע פאר? סא, געהאט א ליסט פון זאכן, איינע פון די זאכן איז געווען אז פיליזאפן זענען אזעלכע מענטשן, אזעלכע בריאים וואס זיי גייען נאך קשיא'ס, אדער זיי גייען נאך ארגומענטס אדער ראיות, און זיי גלייבן די מסקנא. דאס איז א זייער מאדנע זאך וואס פיליזאפן טוען. ווערי וויערד טינג דעט דעי דא. קודם למשל טעיק עני בעיסיק פלאד וואס מ'רעדט היינט, איך קען נישט קיין משל אגעין, מיי איים גאנע סעי די סעים משל אגעין און אגעין, רייט, א פילאסעפער איז די קיינד אוו גיי דעט קען האוו א קשיא, למשל איז די בעיסיק קוועסטשן אוו פראבלעם אוו קאנשעסנעס וואס מ'רעדט היינט, און ער קען סיריעסלי זאגן אז ס'איז א גוטע קשיא, ס'איז א פראבלעם, מ'דארף טרעפן א וועג ארויס פון די קשיא, און ער גייט ענטפערן ויש לומר, ס'דא א. א באנטש פון ערענסטע גוים קומען אן היינט וואס זאגן דאס קאלד פענסייקעזים איטס א קרעזי טעארי באט זאגט ווייסטע וואס ס'מאכט נישט קיין סענס יש להם אז נאר מענטשן האבן סקאנטשעס יש להם הייבסט נישט אן שטיינער האבן אויך נשמה זיי האבן אויך קאנטשעסנעס איטס קאלד פענסייקעזים פענסייקעזים און דאס איז א פרעטי וואן אוו די סיריעס טעאריס אין פילאסעפי אוו מיינד און בזמן הזה יעצט דאס איז א צעדרייטע טעארי כ'קען נישט אריין צו ס'איז אמת אדער נישט ס'איז צעדרייט באט נאו ס'איז דא א גוטע קשיא און ער זאגט כ'האב דריי אנדערע תירוצים באט אלל דאוז תירוצים דאונט איינפאך ווייל האט קשיא אויף יעדע איינע פון די ריסים, אלא מאי דאס איז די ריכטיגע תירוץ און ס'מאכט סענס יעצט פארענטפערט אלע קשיות און ס'שטימט, פרעגסט דאך א קשיא ווי ווי קומט קאנטשעסנעס? ס'קומט פון פון די זעלבע פלאץ ווי ס'קומט אלעס אנדערש, אלעס האט קאנטשעסנעס און שוין, א גוטן טאג. יעצט איך גיי נישט אריין אין דזשאסט טשו טעל יו סטאריס אבאוט דיס, וואט איים טרייענג טו סעי איז דאט דיס איז א גוד עקזעמפל, אין מיי מיינד, מעיבי יו טינק דעט דעטס אינטואיטיוו און מעיקס סענס, באט אין מיי מיינד איז א גוד עקזעמפל טו שאו

האט ער געזאגט וואס הייסט ער גייט שלאפן ער האט מיר געזאגט אין ווען ער גייט שלאפן ווער פירט די וועלט ער שלאפט איז דאך אלס די גאט לבון אין ענדקע ער האט מיר געזאגט אט סאם פוינט איז סטעלט סטעלט זיי מען אין אין וואס די לבון ווערט קליין סוף חודש נו אזוי שטערנס And at some point he realized this all doesn't work. There must be something beyond all of this. Nobody ever saw the thing beyond, right? Maybe later he saw it. באט ביפאר דעט נאובאדי סא איט. און זיין טאטע איז אויך געקומען, מ'האט שוין, יא, ביסט, דו פרעגסט קינדערישע קשיות, כ'מיין, דעטס יור, יור דואינג די סעים פראסעס, דו פרעגסט קינדערישע קשיות. ווער נעמט קעיר פון די זון נאכדעם וואס, עס איז געגאנגען אין די זון הויז, וואטעווער, ער גייט שלאפן דארט, כ'ווייס נישט ווי, וואטעווער דער טעארי וואס. און די לבנה וואס געשעט סוף יאר גייט עס אויף חודש, יא, עס קומט א קראקעדייל און עס איז צו אלעס. איי מינוט, סאו די קראקעדייל איז א גאט?

ער איז נאכגעגאנגען און געזאגט, אויב דאס איז נישט דער גאט, מוז זיין אז דא איז א גאט, א איך האב קיינמאל נישט געזען, קיינמאל נישט געהערט פון אים, האט נישט אפילו קיין, יו נאו דעירס טעמפלס פאר עווערי גאד און דיס גאד העז נאו טעמפל, וואס זאל איך טון, מען ווייסט נישט ווייסט מען, זאל איך מאכן די טעמפל, יו נאו וואט, נישט קיין פראבלעם, וואס האט מען קענען מאכן, נישט קיין פראבלעם, אדער דארף מען נישט מאכן ווייל ער איז נישט, איך ווייס נישט, רבנים.

איך וויל דאך מען דארף זיך אביסל אביסל באוואונדערן די בעיסיק מאסט בעיסיק טינגס ענד מעיבי מעיבי ווען יו מעיק דעט ספעיס דען דען דער סאמווער פאר די פאר די ענסער אר סאם טאט טו טו גאו אין אויף תחום הקהלה ווי צו לייגן זאכן אויב דו ביסט נישט א חסידישע איד וואס טראכט זיך איבער אז גאנץ בעל שם טוב גייט

און איך האב געלייגט ליידיגע פלאץ פאר די קוועשענס און נאכדעם קומט נעכטן לעצטע וואך צו איין קוועשען איינער אדער צוויי בערך און נאו דען אל פיל איט שפעטער מוז אויספילן און וויסן וואס וואס גייט פאר באט דאס איז דזשאסט איווען די קוועשען דזשאסט טו ריעלייז די פירסט קוועשען אויף אין פעידזש ביפאר איווען די קוועשען איז נידס א קוועשען רייט ווייל מ'דארף וויסן וואס די קוועשען איז די ערשטע פראבלעם ביסלעך פארשטיין וואס די קוועשען איז איף יו געט אנטיל אס היי יו וויל נאו עט די ענד וואט די קוועשען איז נאו אייל בי עיבל טו סטארט טינקינג אבאוט וואט פיפלס ענסערס ווער. דעט וואס מיי מיי בעיסיק טינג. יעצט איינע פון די אינטערעסאנטע זאכן, איך זאג נאר איין נקודה וואס כ'האב געזעהן לעצטע וואך. איינע פון די אינטערעסאנטע זאכן איז אז אסאך מענטש זאכן זאגן די זעלבע זאך. למשל אונז נעמען די ווארט נשמה רייט? ס'קען זיין איך האב אביסל אויסגעפילט מיין אייגענע די צעטל דיס איז וואט איי וואס דואינג דיס וויק טודעי איי וואס פילינג איט אוט פאר מיי סעלף ווייל איך דארף טאך עטוואס נאו יו העלפ מי א ליטעל יו טעל מי סאמטינג. אזוי ווייטער, איך קען דאך אלעס מאכן אליין, ענד ווען איי סינק למשל, למשל איך קען זאגן א דרשה, וואס זאגט רבותי א מענטש איז נישט געמאכט פון זיין גוף, א מענטש האט א נשמה, אדער איז א נשמה, אנאדער האול דיסקאשען, ענד כ'זאג נאר דאס. לאמיר זאגן, איך זאג נאר דאס, קען מען דאס, מ'דארף זיך געדענקען, מ'מוז געדענקען, מ'וועט זאגן א גאנצע שמועס, און לערנען עפעס א ספר, וואס איז אלץ ביי דאס, שוין. נאו, איט ווערי מאטש דיפענדס וואו איך שטיי איין. איך קען דיך ווייזן סענטענסעס, און די נעקסטע סענטענס פון די שמועס, וועסטו זען וואס ווענדט זיך וואו איך שטיי. סאו, קען זיין, די מסקנא פון דעם איז, קען זיין, אויב איך בין געגאנגען אין א תפיסה, און דארט, אזוי ווי,

איי קען טעל יו די סעים דרשה, און נאט אנלי דיס, סאמטיימס ריעד היסטאריקעל בוקס, רייט, איינער קען זאגן, אסאך מאל, איך טרעף דאס, דאס האט צוטון מיט מיין פייט מיט די פשוטע של מקרה אידן, רייט, תורה שטייט אז איד האט א נשמה, לעטס סעי איט סעיז אין די תורה, רייט, תורה שטייט, אבער די שאלה איז צו די תורה איז געווען אין תפיסה, אדער די תורה איז געווען אין יאוואזשנער בית מדרש, וועלכע איז עס? ס'שטייט טאקע, כ'בין מסכים אז ס'שטייט, און נאט אנלי דעט, בשכל'דיג איז זייער שווער מסביר צו זיין וואס איז די חילוק,

וואס איז מיין? סאו כ'האב געטראפן ברוך השם, ס'איז א חסידישע מעשה צו פראוון מיין פוינט, איך מיין אז איך זאג אפיקורסות, סאו כ'האב געקוקט אויף יוטוב און ר' פנחס משולם דייטש'ס פארברענגען, ס'דא איינער וואס לייגט ארויף אלע זיינע פארברענגעס אויף יוטוב ברוך השם, קען זען מיט אלע דזשאוקס מיט אלעס, און ר' פנחס משולם דייטש, ליובאוויטש כ'ווייס נישט וואס, און זיי רופן אלט שטאט ליובאוויטש כולל אדער סאמטינג, בקיצור איז א פעימאס ליובאוויטש משפיע.

און ער ווייסט אז איך האב נישט געוואוסט פון דעם וואס ער זאגט אז די נקודה איז געווען א מחלוקת באמת צווישן קאפוסט און ליבאוויטש און ליבאוויטש האט געהאלטן אז מען דארף יא ארבעטן מיט די הארץ איך האב נישט געוואוסט און קאפוסט האט טאקע געהאלטן אז די עיקר איז צו פארשטיין און וואטעווער דיס טינגס מין איי דאנט איווען נאו באט אזוי פאלט ער א מעשה און ער האט געפרעגט זיין רבי אה א בית רבי זאגט דאס מסתמא ווייל ער איז א קאפוסטע חסיד סאו האלט אזוי און שלום חיים קוקט אויף אים און זאגט וואס הייסט דאס איז קיין פלא, דאס שטייט אין די קיטע תורה בפירוש. דער פאסט ווי עס שטייט, דער אלטער רב זאגט דאס, איז קיין מחלוקת. אַז אָ, נאָך דעם זאָגט ער אים יאָ, אָ ווייסט דאָס וואָס ער ברענגט דער שטיקל ליקוטי תורה איז טאַקע ווייל ער איז אַ פּוסטער חסיד. פאַרשטייט? דאָס איז אַ זייער גוטער משל פאַר וואָס איך זאָג, פאַרשטייסט? אלעס זאגסט אלעס איז אמת, באט פארוואס ברענגסטו דעי פסוק? ס'שטייט א פסוק, ענדליך גייסטו ברענגען דעי פסוק היינט? דא איז אסאך פסוקים. ענדליך, ווי, מיט ווי ס'דארף מען, עפעס דארף מען זאגן א פארקערטע, פארשטייסט? אונטערן באוואוסטזיין. ס'איז נישט דווקא אונטער, וואט איי קאל קאנטעקסט, רייט? אין, אין דיפרענט קאנטעקסט איט מינס סאמטינג עלס. אז די קאפוסטע חסיד ברענגט עס טאקע, טאקע ווייל ער וויל פראוון שיטת קאפוסקא, איי, די לאבאדזשער ווייסט אויך פון דעם מאמר, נישט מכחיש, נישט זיך אויך פון זיין רבי. יא. פארשטייסט? סאו אסאך מאל מענטשן זאגן די זעלבע זאך, באט וויבאלד זיי שטייען איין ערגעץ אנדערש מיינט עס אינגאנצן פארקערט. און מען דארף דאס נאריסן, דאס איז זייער א, איך מיין אז רוב, שוין איך קען טרעפן אסאך דוגמאות, אבער וועגן דעם האלט איך אז ס'איז זייער וויכטיג צו אביסל מאכן אונזער ליסט וואס מיר האבן געמאכט לעצטע וואך, פון נשמה איז א גוטע זאך, נשמה איז א סקערי טינג, איט מעיקס לייף איזיער, איט מעיקס לייף הארדער, מעקס די תורה בעטער, מעקס די תורה ווארס, מעקס א מינע איזיער, מעקס א מינע הארדער, מעקס העפי, מעקס יו סעד, מעקס די גאד בעטער, מעקס גאד ווארס, און סאו אן. געווענליך, סאו עס דאזענט העפ טו, באט געווענליך מענטשן רעדן וועגן א זאך וועגן, אסאך מאל מענטשן גייען דיך פרעגן, יא וואס וואס איז עס נוגע אייך, סתם טעאריעס, געווענליך אפילו טעאריעס האבן א מינינג, נישט געווענליך, כמעט אלעמאל. נישט אז כ'וויל זיין שוין דווקא זאל מען רעדן נאר וועגן דעם, באט וואס איך וויל ארויסברענגען אז די טעאריע מיינט עפעס אנדערש.

סאו יו אסקינג דאז איט האף טו האף נאו יו קען בי לייק אוטיסטיק אנד סעי ער זאגט אטעקע סאו איך האב נישט פארשטאנען דאס איז מיסינג מיסינג סאם בעיסיק טינגס איי טינק א לאט אוו טיימס סאו סעי דאס א לאט אוו טיימס ווען ריעד ערליער בוקס איינער ליינט למשל ווייסט געווען אזעלכע נו אפסאכסידישע מיידלען האבן פארציילט איך מיטשעט

האסט געזען ר' שאול אלתר וועגן די וועגן די זינגען ספירה? וויאזוי?
איך בין מורא'דיג מסכים מיט אים. איינער איז געקומען פרעגן. איז עס הלכה דיגע גאנג אדער? עפ י הלכה. ס'איז נישט קיין הלכה דאס עניוועיס, באט איינער האט אים געקומען פרעגן צו ס'איז דאך א זייער וויכטיגע א זייער גרויסע מחלוקת פון היינטיגע פוסקים, ווייסט איינער פון די וויכטיגע איינער פון די וויכטיגע מחלוקת וואס איז דא היינט אין די עולם הפסק?

זענען דא צוויי נשמות אין איין קהלה, פארשטייסט וואס איך מיין? קיצער, מען קען, א זייער וויכטיגע חקירה. קיצער, מיר קומען א איד צו רב שמואל, רב שאול אלטע, און מיר פרעגן די שאלה, ער זאגט, קום אהער, דו דארפסט שטארק שפילן מוזיק? דו מיינסט אז די חזל וואס האבן געמאכט די תקנה, ער זאגט חזל, עס איז נישט עכט חזל, באט לאמיר זאגן ער זאגט אזוי, חזל זענען גערופט רודף'ן מענטשן, איך בין זיכער וואלט ער געקומען און געזאגט אז קוק, עס איז מיר שווער, איך וואלט געזאגט זיידע מען דארף נישט, פארשטייען, נישט קומען צו רודף'ן מענטשן.

סאטס לאו לעוועל אפ פרטים איז נאט ווארט טו טינק אבאוט א יומען ביאינג פאסט נישט צו טראכטן וועגן דעם.